Amunnya lakian nih kam ngalih kam. Nyan. Terangsang sedikit lalu ha handak. Halo dan sanak kubarataan dimanapun buhan ikam berada kawanlah disitu jua aku ada kawanai hen ya kalo lah ok kawanlah selamat datang kawanai dimana lagi ya kalo amun kada di og channel nih kawanai nah ok kawanlah aku. Kali ini kawan ai handak sedikit angkat bicara, wais ya kalo lah si angkat bicaranya tu kayapa nah kawan nah, ha aku sedikit angkat bicara ni kawan ai ya kalo, bubuhan ikam ni kawan ai manyamaakan kaitu nah aku lawan bang kahfi, wah aku tu amun sarik tu kada pang kawan ai ya kalo leh cuma aku tu merasa bangga kaitu nah bubuhan ikam ni manyamaakan aku lawan bang kahfi kaitu nah, ha sedangkan bang kahfi tu kawan ai tahu sorang ikam nang kayapa ya kalo lah. Han, sidin tuh onai pertama kan bungas kayak itu nah Han, amunnya aku nih kayak apa kayak itu kan. yang kedua kan sidin tuh kan subscribernya kawanai Han, ikam tahu surang kayak itu nah tujuh puluh ribu lebih dah kawanai. subscriber tiga aku ngapa kan enam ratus saja gen bilang babaya mayu ya kalau leh kan jadi gasan bubuh nikam nah kayak itu yang ketujuh menyama akan aku aku kan sarik kau naik itu nah kan ya kalau malah aku tuh modelnya kayak apa merasa tersanjung kayak itu nah kan gara-gara bubuh nikam nih menyama akan aku modelnya tuh ya kalau kan jadi Apa ne namanya videoku tuh modelnya kayak model kayak berami wah ini kawan nai penontonnya tuh model kayak banyak juga kayak itu nahan ya kalau padahal subscriberku tuh ya kakak itu aja pang juga kan mau banyak ada mau sedikit bujur Jadi kawan ai aku maulah konten kaya ini ni aku sudah beijin lawan bang Kahapi official di WA ya kalo aku chat sidin bang jaku boleh lah aku mau maulah konten kaya ini soalnya jaku banyak yang kaya itu nah yang ma DM aku di instagram ada kawan ai ma WA aku ada jua kaya itu nah terus komentar komentar di video video ku ni banyak jua kawan ai yang ma artinya tu apa kaya itu sama bang Kahpi jar kaya itu nah artinya neh ya kalo. Tapi kawan ai, jar Bang Kahpik itu nah balasnya, apa, oke jarnya kaitu han, oke boleh banar jarnya kaitu kan, aku ni modelnya kaya apa yo marasanya tu marasa senang ada jua kawan ai, marasa sedih ada jua modelnya tu leh han, tapi kada papa kawan ai aku kada sarik lawan bubuhan ikam neh ya kalo, mun bubuhan ikam manyambat aku kaya Bang Kahpi jar. Kan, tapi dasar bujur pang kawan ai. Aku ibaratnya tu kan fans lawan sidin ni kan, jadi aku tu modelnya tu sedikit banyaknya kaya tu ada jua manuruti sidin kaya tu nah kan, ya kalo. Soalnya aku termotivasi oleh sidin kawan ai meyoutube nih kan. Awal mulanya kan dari hobi kaya tu kan, ya kalo han. Aku ni bingung kaya tu nah jaku, meyoutube aja nah jarku nih. Sedangkan peralatannya ni, jujur kawan lah, aku nukar peralatannya ni kawan ai sebelum aku kenal lawan YouTube ni nah. Aku sudah nukar kawan ai peralatannya ni ya kalo han. Karena apa, karena aku hobi kawan ai lawan musik bujur aja ya kalo han. Walaupun aku begitar kada tapi lihai jua kan, benyanyi kada tapi bisa jua, tapi aku hobi kawan ai lawan musik nih ya kalo han. Oke kawan lah, jadi kaitu nah bubuhan ikam. amunnya menyambeti aku sama lawan bilang kapi ayu ja sambeti ya kalau hen malah aku himung kawan nah ya kayak itu nah jadi kawan lah kali ini kita hendak mereaksi pulang nah maaf lah kayak lah aku hendak maaf minta maaf gasan bubuhan ikam kalau kata-kataku tadi ada menyinggung bubuhan ikam kayak itu nah jadi apa nih modelnya aku minta maaf kawan lah nah ya kalau hen maklum kayak itu nah aku nih orang biasa juga kawan nah ya, jadi

Salam kawan lah yang patuh lawan ipiku nah salam gasan ipiku kawan ai. Ripuk kusau kawan ai. Padahal kan cuma melihat kapalanya mudel kaya begoyang goyang kaya tu nah ya kalo tapi pikiran ni kawan ai mudelnya melayang layang. Adis Momo kok nai Adis Momo nih ya kalo ibaratnya selebgram banjar jua kok nai han aku ngefans jua lawan sidin nih ya kalo soalnya suara sidin tuh bagus kok nai wan ikam setuju lah misalkan kaya ini nah

Aku ka ini kam kawan ai, amunnya malihat binian tu nah amun balesung pipit tu ya kalo, bila inya tu mau tasenyum kawan ai kaliatan lesung pipitnya tu ya Allah bungas banar perasaku kawan ai ya kalo han, kalah kalah nang babehel tu bujur kalah perasaku han ya kalo, amun babehel ni kan kita kawa ja dituruti ya kalo amunnya binian balesung pipit tu kada kawa dituruti kawan ai, mutan lahir sudah han.

Hmm. Aku mendengar kayak ini nah, asa sadih nah. Hmm, salamannya kawan nay. Kenapa kalah aku bila melihat modelnya kayak berpengantinan kayak itu nah. Asa sadih aku kam, bujuran tuh ya kalau hen. Aku merasakan modelnya tuh nah bahwa nang tadi tu nah lakian nang tadi modelnya aku tu merasa akan kawan ai bila melihat nang suasana nang kaka ini nih eh paham aja tu buhan ikam ya kalo leh lampu merah. Lima puluh jam. hmm.

Tapi kini pang kawan lah, menurutku nah, cakanya setiap lampu merah tu ada penghiburnya kaitu nah. Aku setuju aja kawan ai, ya kalo? Soalnya apa, di lampu merah ni membosanakan kawan ai, apalagi kan misalkan arinya tu panas ya kalo leh kan. Jadi misalkan ada kaya ini tu kita model kayanya model rasanya model kaya tehibur kawan ai, nah ya kalo? Hmm. Ayak sana. duh, duh, duh, duh, duh. Ampun inya aja dah sudah ya kalau nah kan hari ini tuh ampun inya aja modelnya sudah biji jugit kayak itu.

Adem banar suaranya kawan ai. Nyaman banar di hati modelnya tuh di dangar akan kam. Kasu apa ni seharusnya tuh kayak ini nah tiktok tuh nah ya kalo lah banyaki yang selawat selawat kayak ini nah aku ketuju kawan ai apalagi kan tadi kan bungas kayak itu nah orangnya ya kalo apa pulang suaranya bagus pulang uma ai ya allah bungasnya leh kayak itu

Jadi kami kami geng eh geng kami ya pokoknya kelompok kami itu modelnya kawan ai pakai prinsip ya kalo bilanya kami tu bakukumpulan kawan ai kada boleh bawa pacar ya kalo han soalnya kenapa iya takutannya tadi nang kaya ini kawan ai nah modelnya kita tu kan apalagi kita nang jomblo kan model kaya sayat hati kawan ai malihat.

Nah, penanak napa tuh kapalan masuk situ? Hmm. Antara dua anu yang listrik tuh nah.

Anu kam aku kam melihat model kaya ini melihat drama kaya ini modelnya apa nih merasa aku tuh menonton di film yang FTP yang setiap hari tuh nah ya kalau ada modelnya nang nang di Indo sinyar tuh nah ya kalahan nang itu aku merasa tadi melihat nang kayak itu ya kalau soalnya apalah modelnya tuh kan Soalnya kaitu nah rami gitu kawan ai satumat ya kalo satumat ibaratnya miskin kina sukses kawan ai cakanya mau di dunia nyata tu nang kaitu ya kalo leh han kada uyuh uyuh kita nih ya kalo han. Nah, urang nang kada tatahu kawa nang diranjah. Wah, aku jujur aja amun kakanakan kini nah, handak tuju aku kawa nang ikam. N ya kalo ibaratnya tu kurang adabnya kaitu nah nyata nyata kai kai tu bisa pida di pinggir sudah ya tu di renjeh tahu ai pang inya ni kada sengaja jua kan kaitu han tapi ya kayapa yo salah inya jua kaitu nah tahu urang rami nah belalaju kaitu.

Nah. Mengulang. Gara-garanya tuh perasa aku kayak ini bang. Gara-gara bebiniannya nih juga tadi kamu kayak kalau eh gasnya modelnya mah maulah apa toh maulah kambang nah maulah kambang jar kuleh amunnya lakian nih kam ngalih kam nyan terangsang sedikit lalu ha handak nah minyak apa bikin mabuk ya minyak sekan senyumanmu aduh hai Habang kawan ai, bulat, mungil, bungas pulang ya kalo. Nah, idaman banar kaini nih sudah kan. Buhan ikam handak kalo? Nah, aku gin handak jua.

jujur nah aku ya kalo katuju melihat jogetannya tuh kam, model kaya relax banar kaya itu nah bila kita melihat ya kalo jogetannya tadi tuh, siapakah namanya ngintu nah, nang mantahu komentar kawan ai dibawah nih. Siapa ampun dansanak nih ayo.

Haduh ai. Aku kaini banar ai nah kawan ai. Gasan bubuhan ikam tadi lah nang bajugit tadi tu lah. Sayangi dindingnya tu kalu pina rabah nah ngintu pulang nang dibaiki. An. Ya kalo sasadangi aja bajugit tu kada usah banaik-naik nang kaya kaitu. Tahu ai kan buhan ikam tu modelnya happy banar kan bahagia kaya itu nah. Di bawah gin kalo bajugit. Nah yang salangkata atas nang kaya itu. Oke dan sana kuberataan lah jadi kawannya video tadi video terakhir ya atau video penutup kita ya kalau lehan jadi kawannya reaksiku kali ini sampai di sini aja kawan lah jadi gasan buah nikam yang belum subscribe kawannya han ya kasih bantu ya kawan lah han bantu aku ya kawannya menuju 1000 subscriber kawannya han supaya aku tuh ya kalau makin semangat lagi gitu nah han makin semangat lagi kawannya mau ulah konten ulah video gasan buhan ikam Nah ya kalau lah Han. Oke kawan lah sebelum aku mengakhiri video kali ini kawan lah aku hendak mempromosikan kawanku kawan lah. Inya nih kawannya mereaksi juga ya kalau lah Han. Jadi buah nikam hendak tahu kayak apa inya kalau aku buah nikam ketujuh kan juga lawan inya ya kalau lah Han. Jadi nama YouTube-nya tuh kawan ingat no channel kawan nah yang kayak ini kawan.